Bînerê me hêja dema we xweş bê. Bi navê xwe, bi navê Yekîtiya Giştî ya Nivîska û Rojnamevanên Kurd ê Sûrîya, bi xêrhatina we dikim li ser kanala me, kanala Pêk TV. Ez hêvî me ku hûn demeke xweş bi me re bihûrînin. Îro yekemîn xeleka me ya bername Kurdê dehêner ew bi Kurdê Ku karekî dikin di wî karê xwe de serkeftîne û hewl daye ku xwe pêş xin çi jin bê çi mêr bê ew ê bê mêvanê xelekê me. Mêvanê me yekemîn xortekî ciwan e, gelekî ser xwe tebiye û ser xwe xebat kiriye da xwe pêş xê û mefayê bidê xwe û bidê civaka xwe yê kurdî.

Hundirê Kurdistana pîroz. Gelekî bi xêr mamosta. Ez ê pêşî ser kurta jiyana te biştexlim piçkî û mê dubira derbasî bernama xwe bin. Ebdulmuheymin Osman sala hezar û nû sed û heftê û heftan de li gundê Şewitiyê Girîdayî bajarê Qamişlo jî dayik bûye. Her wiha xwendina xwe jî sereta li dibistanê gund û Qamişlo temam kiriye. Di ji Zankoyay Şamê bernabawernama wêjeya zimanê Erebî bi dest xistiya û li gelek gundê derdora Qamişlo mamostîtî kiriya. Her wiha sala du hezar û çardeh û ji ber rewşa tendirustî berê xwe da Başûrê Kurdistanê. Li wir ma dora salekê û cardî ji ber rewşa tendirustî berê xwe da welatê Brîtanya. Ew jî niha li wir neştecî dibê. Sê pirtûkî wî hene bi awakî elektronî ne do dwarê helbestê de ne yek bi navê şoreş û yek bi navê serwerî û her weha pirtûkeke wî heye bi navê çîroka dayikê ew ne weka çîroka ne dane hev û kiriye pirtûk em bixêr hatin tetkin carke dî mamosta Abdulmuheymin. Hore ez derveyî layxê bûm. Belê. Tiştek nîne. Cardî tu xêr hatî, îver baş. Sax bê ser çavê min îver baş bo te jî bo temaşevana te ve. Gelekî bi xêr ez xwazim pîrozbahiyê li spêkê bo kanala Peyv TV hêvîdarim ev karê wa her serket û serketî û pêşketî vê inşallah. Slav û rêz bo bo qîz û xortê me ê kurd ê ku li çar layê Kurdistanê kar û xebatê dikin da ku miletê me ser bixin û welatê me ala me hildin jor. û her weha silav û rêz bû dayikê pakrewana ê ku parçek ji kezebaxwa tarxan kirin ji bo rûmeta me kurda biparêz gelekî spas em jî spasiyata dikin û bi ciwanê weke te karî me ser dikevê bi helwestê we û karê we xebata we gelek spas ji te re em ê dest bi pirsê xwe kin em ê ji bo em jiyana te ji nêzik ve bişopênin û karê te em veger me çûçkaya te yanî te di malekê de xwedî bûyî bavê te rehma xwedê lê bê kesekî mela bû, zane bû, xwedî îlim bû, xû bi biçûkê malê yê xwe û birayê te tev de ji Dimaskur xwendevan bûn, ji malbateke welatperwer yanî ev çivan dorayê te hebû û hicêkirina yanî ji ser hicêkirina te ji zimanê kurdî û ji helbesta kurdî çilo dest te dest pê kir yanî destpêka te çawa bû? Belê Fedwa Xan Malbata me helbest û wêjeya Kurdî û evîndariya welat min rastî destpêkê ji eşkeheniya malbata xwe ve xwar. Bavê me weke te pêşkêş kir bavê min mala bû û ne tenê mala bû mamoste bû feqî wî jî hebûn. Vê ca ez di dwarê helbestê de ez karim bêjim helbestê pêşî me wergirtin ew helbestê olî bûn

bi weke awazekê di danê de û digotin ev ev giha nema her wiha kesin hebûn di wî wextî de bi erbanê ev aleva ku neqede xebû li cem oldara bi erbanê lê semaî di hate hevizkirin bi were yanî belê ev ev semaî digotin kesê ku di bîraniya min de rehma xwedê lê bê Seyd Mihemed Şerîfê Berzencî

Helbest xweşik derbas bû malê me teva diriya ve kesê teve. Ez ê bêjim li daweta hunermend dihatin kovkek di do didanîn derbekeke biçûk ser gazê germ dikirin tembûra xwe bi tembûrê tenê û dawetê xwe lê dixistin û ev ev stran û helbest digihandine me ê ji bo daweta. Her wiha hunermendên navdar wekû rehmetiyê Seîd Gabarî û Mihemed Şêxo êdî wanakê bi şêwekî şêweyekî berfereh helbestên helbestvanê kurdî gihandine me û xistine hemî mala de. Yekem helbest tê bîra min ji kevin de min ji rehmetiyê Seîd Gabarî hafiz kir ê got cihê wî li cem gelekî bi birêz û biha bû Weke digot di tarî de teronahî di dil de, tu rewşenî di nav koşka mezin de, bi hêvî me ji dîdara te canê, spasî me te mizgînek bi min de. Ez rastî nizanim ev helbesta kê ye, lê belê min ji devî rehmetî Seîd Gaverî hez kir. Paş re hêdî hêdî piştî me tîpê kurdî û her wiha tîpê erebî me ji hev vekirin, me dist bi xwendina pirtûka kir. Ez dikarim bêjim pirtûka yekem Ya ku min xwend ew pirtûka Melayê Cezerî bû ya ku amade bû di baxçika min de ji roja ez bîrewer bûme heta roja ez gihame vî welatê hay koçberiyê. Her wiha yekem pirtûk ya min xwend ya nivîsandî bi zimanê kurdî bi tîpê latînî ew bûye Rehmetiyê Cegerxwîn kîne kîme ez belê evane teve bi hevre erîkarî kir ji bo bendorekî yan wêjeya Kurdî bigihêne me ez dibêjim ji derya wêjeya Kurdî me ji peyalê gelek helbestvan û zanyara vexwariye bi taybetî melayê cizê

pirtûka wî. Yek ji we çapa rehmetî Mela Ehmedê civingî bû ya goş roveyê erebî kiribû û yek çapek hebû ew bes tena xwe helbest bûn. Ev di malê de hebû birayên ew gelekî pîşe bûn û ji ji zimanê Kurdî hez dikirin ji xwendina Kurdî ji vê yekê te li kuja qurçikê ji Melamed Meyzen te ji rojname didîtin ê bi tîbê Kurdî nivîsandî te govar didîtin te helbest didîtin te

Ji derya Malayê Cezerî vexwarî ez behwer dikim bandora wî ser wî kesî çê dibe û heta ku saxe nikare ji seywana vî helbestvanê mezin derkeve. Seydayê Cezerî bandora wî pir bû. Ji vê yekê ez gelek caran dibînim di helbestê xwe de bê hemdî xwe ez carna bi ser awa wî de diçim. weke helbest ke wî heye dibê malikeke dibê di dil danî û dîsa dil disoje etuhriq ya melîke li husnî dare min malikek danî bê hemdî xwe mîna wî ye di dil danî û dîsa dil disojî Çira di dil danî û dîlber dîsa dil disojî. Belê ev nakê. Du tîr li dil didan. Kevanê wa çava, cerg û dil û hinav wekî mûmê helan. Vêca ev bêhtir melayê cezerî distpêkê de mendorayî hebû. Jewpê de me xwend û me wêjeya kurdî xwend rastî guhertinek çêbû belê belê em bêjin yanî te bêhti yanî te zimanê erebî xwendiya û te bawarnama wêjeya zimanê erebî bi dest xistiya çûyî bi aliyê helbesta kurdî binivîsê yanî ev wilo piçkî rastî ez ez behwer dikim

ji we re hestane ku zimanê elmanî zû fêr bibî yanî ev jî mesela tu xurt bûî zimanê erebî de alîkarî bi te kir û zû fêrî zimanê kurdî jî bibê û tu bi ser kevê wilo bi rastî alîkariya zimanê erebî wêjeya erebî heger tu bixwazî ê golê vegerekê çêkê li helbestên melayê cezerî û mela ehmedê xanî Qudîse Sirruh ê goşware çê bikî wê bibînî gelekî bandora pelawêzên pêlewazên erebî li helbestê we nebûne. Helbesta me ne dûrî ne dûrî civaka xwe yî derdorê ye. Ji vê yekê tu çi helbestê bixwênî muzîkekê di mêjiyekî de çê dikî

Her bî çî sera. Hemê helbest kede Hüseyin go. Tê helbest ked me xwênê ji nivîsanê xwe. Belê ew helbesta ez xwazim despêkê ji ber ku me bi emser oldariyê ştexilîn û ser ez ê helbesteke olî pêşkêşî wekim bi navê serwerê min Mestirîn Şabaş ji bo canê te dim. Ruh û sewdan û rewan her bo te dim. Dil bi her cûrin evîn û muhbetê Mustafa ser şop û rêçê ber didim. Ber didim da da ku şopê xum bikim, ji zivin gu zan gu xara der bikim ser zinarê isdah û iqra û qul, koçk û qûnax û sera ava bikim. Da dilê korî nezan çavbil bibî.

Her li ber bayê neyar û dijmina, em dirabûn em dihilbûn ji bina. Şax û takê ku zirav û bê qerem taw dawiya wî her li ber bê ketina. Vedibûn derga hêzanîn û vejîn. Şewq û ronahî gihan dîwarê çîn. Her kesî jîna xweserrê çêdidî Dirêçika jînate tê de şîne şîn. Ger kelaşê min bi per bacarekê. Yek şeva tarî û reş êvarekê wek perîkê ber bi agir diçe ber bi xaka te çû bacarekê. Zor spas.

Ez ê carek ji te pirsim mamoste yanî bêhtir çi di hilbijêrê yan di nivîsandina xwe de helbesta nûjen yan jî helbesta klasîk yanî bêhtir çi bera te dikişênê çi bêhtir tu xwe di kîjanê de dibînî? Rastî ji ber ku me ji kehniya ava helbesta klasîk vexwariye ew her her bêhtir ew cihê xwe digirê bi rastî li cem me. Lê lê lê ji ber pêşketina helbestê û guhertina wê ne û ev helbesta bi gelek helbest bi rengekî nû derketiye ez hewl didim wê jî bixwênim û hes bikim û jê sûd bigirim lê belê helbesta klasîk ew cihê wê her her bêhtir e ceme helbestê ku ez ez di efirênim rastî ez dixwazim weke cêwîbûnekê di navbera helbesta nûjen û helbesta klasîk de ez dixwazim bi kirasî klasîk bê lê naveroka wênakî ku ez karî bim ez nûjen binivîsim

ew jî pê têşê û dixwazê dergeha ji milatê xwe re vekê, dixwazê êş û azarê wa bêjî, dixwazê bi hemî awayî ew jî vê pênûsa xwe ya ku mîna çekekî ye vê pênûsa xwe pêk bênê ji bo berxwedanê dij ber miletê xwe de bikî û dijî dijber û rikbera rawestê. Belê mamoste gelek dibêjin kesê rewşenbîr xwedî qelem yanî însankî rewşenbîr e yanî dûrî siyasetê dûrî bis em ke kurd em yanî em miletekî xwedî doz in dozeke me heye welatê me parçe kiriye nîvî jî dagirkiriye wekin hem bêefrîn girê spî kerkûk

Ez ez li welatê me Kurdistan temaşa dikim wekû wekû wî kesê hey cotiyar ê gotê sîsikekê di axê de diçênê û wê sîsike xwe av didê û dora wê dixepêrê û zîwanê û gemarê we tevî li dijdorê diçine ta ku ew sîsik mezin bibê, bina wê mezin bibê û berbigirê. Em tev de li vê derê çi kesê rewşenbîr bin, kesê ser sengera bin, kesê xwendevan bin, qîz, zarok, jin, zilam, xort, mezin tev de em bi hev re em hewl didin û kar dikin li her çar parçeyê Kurdistanê ji bo em vê sîskahana bihêlin dara wê şîn werê û û û welatê me azad bibê û û û dara wê berbigirê. Ji vê yekê kesê nivîskar, kesê hunermend, kesê heme em bi hev re kar dikin ji bo em vê daxwazê pêk bên. Belê, her kesekî erkek ser milî heye, divê vî erkê xwe rabê, dem karibin civaka xwe pêş xin, dem karibin karê xwe bikin, rokên bibine xwedî dewlet yanî ku herêkî tiştê ser milê xwe bikê, ez dibêjim em ê gihine ermencekê. Belê kesê ku li dîrokê vegerê wê bibînê li hemû dem û dewranê cîhanê de gelek miletê cîhanê bindest bûn û eşkence dîtin û kuştin dîtin û xwîndan û gelekî astengî dîtin û giha neya xwe. Em jî wekû miletê Kurd ji dema ku em bindest bûne heta roja îro ez behwer dikim miletê Kurd bi hemî karîbûna xwe bi hemî himmeta xwe hewl didê ji bo xwe serdest bikî. Vêca vêca miletê me jî weke miletê cîhanê ye dixwazê derkevê û welatê xwe pêk bêne.

ê tiştine mijar ne hene rojane ne em serva dinivîsin weke ev bo belata koronaya çî bû me ser nivîsand her wiha bindestiya miletê me xwendin ji bo zaroka krîzê çê dibin evînî

seyran helbest bi navê seyrana weke geşt û seyraneke biçûk el Rojavayê Kurdistanê werin meşin seyranî Rojava Kurdistanê welatê herî kevnar bipirse ji nûhê necar Wê dema keştî rûnişt, serê cûdî wisa mişt, bela bûn her lay û mil mirov û hov û ajel. Welatê kal û bava, ji hezarê sala ve, salê berî zayînê, berî ol û ayînê, Bipirse ji girê mozan, ji naçar û ji leylan. Çendîn bi nav û denga, xaka mêr û lehenga. Bipirse ji find û çira, ji ye li mûm û agira. Bipirse ji xak û avê, ji aş û ji solavê. Ji çem û cok û robar, melevan û ji sobar. Hemî rez û zevî ye, Dost bi zêr û avî ye. Pêwan herdem ferat e. Xumxum û kê ferat e. Ti qasî wê ava şîn, wisa merijandî xwîn, ey dijminê koledar, eva warê me yê kevner. Zor spas. Gelek spas. Dest dest hoş bin. Mamosta wekin hat li Britanya dirûnê yanî li wê dê têkiliyê te hene bi revenda Kurdî bê hega civaka Kurdî bê li wê dê ûn çalakîna li dar xên ûn karekî bikin ji bo bixebitin ser zimanê Kurdî ser weka bêjî dersa bidina zaroka karekî wilo hûn pê dirabin tişkî wilo hewl didin Rastî civaka kurdî li vê derê civakeke mezin e û û tev de dilsojê welatê xwe ne û rastî tev de jî hewl didin festîvala li Newroz ve festîvalê heydî ê netewî teva li dar dixin ji bo zimanê kurdî ne ez lê çend din hene niha kar dikin ji bo xatirê zimanê kurdî bidin bo zaroka bo mezin e em bi hêvî ne inşallah paşerojê wê ev korsê zimanê kurdî jî çêbin û û zarokê me ewna tev de fêrî zimanê xwe xwendin û nivîsandin gelekî baş e weke şopana mişterat Yani weke vîdyoyan tesewira ji zaroka re çîrokê kal û bava çîrokê kevin carê dayikê me pîrkê me ji me re digotin dema kehreba qut dibû em dora sobê dirûniştin ew çîrok ji me re digotin ez bînim tu wa çîroka sûret bi weke çêtkê û tu wê çîrokê dibêje ji zaroka re çi ser vê çi ji me dibêje çi me bi stratejiya dixwaze çi bigihênê Belê rastî ev ev yanî çîrok weke ku hûn tev dizanin dema ku welatê me kete bin desta de û ev ev sînorê nûjen çêbûn dagirkera û hewl dan bi hemî awa ku vî welatê ha vî miletê henakê tune bikin. Hewl dan ku zimanê wî tune bikin, li parçeyê Kurdistanê ew kuştin, ziman tune kirin, ê ku bixwazî û talan kirin tiştê me. Ê ku ê ku bixwazî talankirine wilo talankirina herî zelal bibînê, herê derkevê Bakurê Kurdistanê temaşa bike bê çawa ew ew hunera Kurdî, muzîka Kurdî, awaza Kurdî hatiye dizîn û gotinê ne kurdî li ser siwar kirine. Eva wilo dikir ez dikarim bêjim weke serpêhatî ki min re çêbû hê ez direfê sisiya bû çara bû di wê demê de mamostê herêma me gelekî hindik bûn kesê ku dikarî bi mamosteyiyê bikin ez bi hewer dikim ti keça mamosteyî xanom fedwa Û tu zanî ew gelekî hindik bûn ji lewma mamoste ji derveyî ji derveyî herêmê dihatin ji ber avê dihatin. Tiştê bi min re çêbû mamosteyek hat ji ber avê bi navê bi navê Mehmûd bû bi navê xwe. Ew mirov dema hata herêma me ewî rastî pûtê necatperestiyê li xwe kiribû û gelekî dijî zimanê Kurdî bû. Ew wî çi dikir biryara wî nakî qedexe bû ser me wekû qedexe bû ser me weke şagirta û qutabiya ku em dirwê refê xwe de bi Kurdî biaxivin. Qedexe bû em li bêhnvedanê bi Kurdî biaxivin. Her wiha qedexe bû ku em em em li malê jî kesin pêwan danîbûn ser me nav ê ku dîtibana bi zimanê Kurdî li malê li nav li bêndera li ber gokê li çariyanê heger bi zimanê Kurdî axivî bana navê we dinivîsand û roja dîtir ev ev nav didana mamosta mamosta em gelekî eşkence dikirin û li me dixistin pêşandin tê bîram hê yanî heger ez bêjim şûna darê wî hê distê me dene vêce evênakê weke bi rastî weke êşekê li cem min çêkir weke daxwazîkê li cem min çêkir kûr min xwest ez her tiştî ê kevin hilênim û biparêzim min gelek tişt hilan dibûn rastî luksa lampa ev tiştê hey elavê kevin ê got min vehwert min ji weye luksa jî kurda çêkiriye ew jî dihland û me wêjeya kurdî ji ya devikî dema ez fêrî nivîsandina peyvên latînî bûm ew refê hefta hinganî me dixwend em dema fêrî wê bûn me di wê gavê de me em fêrî zimanê kurdî jî bûn çimkî dimal de hebû birayem ew tevpê Me di sala not û yekê de bû wê çaxê temenêm çardeh sal bûn pazdeh sal bûn min dist pê kir elber kaboka dayika xwe dirûniştim xwedê bi dilivaniya xweşaka me ev çîrokê wê digotin min dinivîsan dij ji bo winda nebin me dem rojê dem salê ê bi kurdî dihatna nivîsandin ew dinivîsandin serpêhatî navê alava çawa tevnê çê dikin çawa meşkê çê dikin çawa panîr û ve tiştê hene çawa çêdikin min tev dinivîsendin û ev ev tiştê min nivîsendin bi taybetî çîrokê kevin ev nebûne di bexçika min de bûn heta ez giha me vî warê ha dema ez giha me vê dê rastî min xwest ez bi awakî nûjen derxim pêşî min weke kirine pdf mûn bela kirdi nav hevala wade ji bo werê parastin

Dest xweş karekî pîroz e bi rastî dest xweş. Hevala me evîn pirsê dibê em li weke li welatê xerîbiyê ne çawa em ê zimanê xwe parêzin û çawa em ê zimanê xwe weke bêjê safî kin ji va ji va xeberê yanî ne kurdî em ê çiro zimanê xwe zelal kin em ê çiro zimanê xwe pêş xin ji vaka me yî rojane de yanî em ê çawa xwe pê zelal kin zimanê xwe.

beşdar bibin di şevbûyerkê peyv TV û kenarê Halo de ev tev de bi hev re wê alîkariyê bikin ku zimanê yekî paqij bibê û her wiha xwendin rastî ew ew dergehê herî ber feraha ji bo zimanê yekî paqij bibê ji zîwan û gemara. Belê mamosta em cardî slav û rêzê me ji hemî te me şeveranî me yê me re êgo slava ji me re dişînê slavê me ji we re yek bi yek gelkî spasiya we dikin û çi kesê hevpar jî kiriye em spasiya wî dikin em ê cardî vegerine cem te mamosta tê helbestke ji me re xwênê em dixwazin bi rastî gelkî te guhdarî bikin helbestê te can

Dil bi kul ez ber bi gorî çûm û min kir zare zar Bilbilê dilşate ev dil kirine ka vil sed hawar Sed hawar lê ev keser ve nahewin çi bikim ji dil Zar bi hê sanî ziwab û hê sirê min têne xwar Agirek dada li hawîr mal û mewdan dane ber

Her sax ve gelek spas bo fadariya te. Bi rastî ji kesê me roşenbîr heye, hunermend hene. Mixabin di jiyana we de kes guhdariyê li we nake, tiştek tikar ji war nayê kirin, ti alîkarî bi war nayê kirin, da xwe pêş xin, da jiyana xwe pêş xin, da karibin bêhtir bidin miletê xwe. Ew ew ew qîmetê wilo kesê hunermend

Miletê me îro ew ew bendewarê çi kesê ku karîbî xizmetekê ji vî welatî re bikî welatê me çavî wî li me ye nihakî. Kengî bi xêr û silamet welatê me serdest bû û azad bû. Wê gavê emê çin li ber pêsîra dayika xwe Kurdistan rûnin û gaznê xwe jê bidin. Înşallah. Em ez ne dawa li welatiya bi xwe dikim yanî xelkê me wekî bêjê feqîra penaber bûna, xelk birçîna, xelk tiko nadana, xelk e, e, yanî bi dinya sermaye belkî e, sobek nîn mala xwe de pêxin, e, kahrebe nîna, av nîna. Ez ne dawa li xelkê bi xwe dikim yanî sazî hene, e, kesê desthilatdar hene, kesê siyasî hene, e, benga me ji ve aliya re ye. Ne miletê me miletê me xwedê min înî bibê.

û her weha çîrokê dayê ew çend çîrokê got min ji ji ber devê dayîka xwe girtibûn û min vî sendibûn û hê jî paşa rojê inşallah wê gelek hebê inşallah. İnşallah. Tê bîra te ewel helbest te nivîsî. Yekemîn helbest tê bîra te. Pêşî nivîsandina nivîsandina helbestê min ne helbest girover dinivîsî. Rastî mistiran guhdarî dikirin û mistiran guhdarî dikirin heger min ji ber nekiribane min weke wê çê dikir weke straneke feris bavî fîras slavêm jê re straneke wî hebû digot xet axij derdê vê digot çiqas dilê min bitirsa tirsm nema ez wê bibînim Vê cem min ji ber nekir û êm bi cem xwe got nê wê gotineke melikek çêkir bû ku çi sed axij derdê vê gewrê nazê dilê min biriye. Ev ne melik bûn min şêd kirin. Pişt re helbestayê kem ya ku min nivîsan û min derxist. Ew ne bi navê di xortaniyê dema xortanî bû bi navê padevîn. Eger tu bixwazê ez wê bêjim ez ê Ew pedevîn yek evînî bû rastî ez nizanim di evîniyê de wilo ne gelkî kûr çûme lê pedevîn heyv ji roniya te di reşê de geş dibe. Ew bixwe çardeh şeve serxweş dibe. Ê go te nabînê di xew de yan şiyar wek penceşêrê wî bi ber gorî dibe. Reyhan duta dixuyê li ber ava mezin Ji kîne bejna te dinale, zirav dibe, padevînê tu dijînê de bi tenê xwe danyar û dildar û perest dibe, dildar im ez, bêtir hemî mirov e, evîne te ji cerg tevlî hinev dibe, di xewnê de tu xemla zîn û şêrîn, dema ser rastiyê hêvî nêzîk dibe, nêzîk dibin govend û dîlan û xelat, eferîn, dana te her dem pir dibe.

Rastî derketina derve ê min ji min re bi derfeteke berferehtir bû ji bo ez ez vê ca ji xwe ve re bikim dema xwe bêhtir ve re bikim ez bixwênim pirtûka bixwênim li kevin helbestê kevneşop vegerim li kertûrê kurdî vegerim û gelek tişta bikim yanî hin ji wa vîdeoyê got ser wa axivî milvir çêkirin ê got ser yek min ser tevnê çêkiriye çawa tevnê mitab derzî vekiriye çilo ji destpêkê heya dawî tevnê çêdikin çawa çira çêdikirin çawa tewaşê di hundirûyê çirayê de ji kûtayên çêdikirin ev ne tev de bi rastî derfet li vê dê bêhtir bû Ku ez va tişta bikim û her wiha gelekî ez hewl didim û heta roja îro jî ku ez bixwênim bi helbestê kevna şop û helbestê ê nû derdikevin jî û ez bixwênim ez hewl didim çi kesê pirtûkekê derdixê heger pê behsim ez pirtûka wê jê dixwazim ku elektronî hebê ez dixwênim ez wêjeya kurdî dixwazim tê de mijûl bibim bêhtir bi rastî derfet mastir bû li cem min vê dir.

Rastî ez nizanim yanî ev Silavê me sere me Mamoste Ibrahîm. A silav û rêz bo Mamoste Ibrahîm Hiso ser çava gelekî bi xêr. Rastî ez bi xwe xwe nabînim wilo zanim helbestê bêjim. Rastî gotin em ez herwa rexin têne kirin ser min nizanê helbestê bêjî. Yanî îqa awê A îqa awê ne ez rastî nizanim yanî û ne ez ûstirana jî xweşik nizanim bêjim. belê vê ji vê yekê mumkin e dibe ji ber ku mûlo his guhdarî kiriye dibe ku ez ne ji we kesê ku karî bim gelekî xwe biguherim vê cem weke ku min guhdarî kiriye ez ez bûyî awayî dibêjim jî rastî û heger ku bêhna min kişand bana wilo alî karî mir kiribana ez ê ji we re bi awayî qesîde çendek gotibane lê mixabin bêhna min alîkariyê nakim Gelek spas tera. Bêhna te heye tu ji ber helbest kedî bêjî yan Belê belê helbest ez ê ji te re bêjim çi qasat bixwazê. Ez ê helbestekê bêjim bi navê Mamoste Şwan dibêjê gokar bêj me re ji Seydayê Tîrêj e tişkî bixwînî. Rastî Amede kirî hebê cimte yan jî nebê karê helbest. Mixabin. Belê teleba temaşevan e yanî. Erê belê ev şivan min xwarziyê bi rastî tiştekî amade nîne li cem ez bixwênim ser rêz û hurmet û tewandin û teqdîr ji bo Seydayê Tîrêj. Belê ez ê helbesteke xwe xwênim bi navê bin siya jînê. Belê. Bin siya jînê min konek danî bendewarim ez dîlber tu kanî Demek dirêj e, naye ber çehve. Çima roka te qet naçevanî? Li her derî şev, reş û taristan. Gelo tê ve de li vî ezmanî? Zanim çar laye, neyar xuyaye. Tor û benda tê girtin hesanî li ku gihin hev bi roje bi şev nayê bîra min te soz pêk anî Berbûlî gihan şarê Efrînê carika derdan ser rû hilanî geriyan ji nû ferê zemînê çavî hilçenîn li Waşûkanî nêv refê xorta Dîlber hate der bo min li dar xist Xemla Bûkanî. Dest xweş mamosta Gewher Fetah jî slava şer dişînî û dibê gokaribê helbesteke bi şêwayî sofî ez bijim xwend dest pêk e dest xwend te belkî tu ne merebûyî taleba wê ye gotkaribê.

Ev helbest hebû, ev ne ji ber kiribû û min zanîbû bi çi awayî dibêjin. Ez ê înşella di paşerojê de vêna weke vîdyokî çêkim ku bêhna me alîkariyê bi min re bikin. Em ê wê jî biparêzin înşella. Belê, em weke bi jêrewşatê tenduristî em çi dikin? Bihêvîne pislametî ji te re. Mamoste bavê li o min dibêjê helbesteke te ser kitêbê û xwendinê heye ser kitêbê û xwendinê heye çima tu nabêjî te dixwazî ew jî Belê emî emî wa helbeste jî inşallah ser pirtûkî rastî min tev de ser rûpela xwe çîkirine Helbeste ser xwendinê ewa ez weke daxwaziyê ji zarokê me dikim ku ew bixwînin rastî xwendin di piştî bibhorin piştî silav û rêz bo mamosta Ebul Om. Helbest xwendin li cem me rastî gelekî pêwist e ji ber ku em em bi divê bixwînin û em em ji ber bi xwendinê em ê welatê xwe ser bixin û û azad bikin ne bi xwendinê bê em nagihine tima rana bê ca rastî min vî sandine ser niha belkî ne gelkî li li bîraniya min de ne bi rastî lê ez ê hewl bidim nizanim ewa xwendin destpêka wê ez dibê zarokê me bixwînin ez ê melikê jê bêjim nayê bîram rastî zarokê me bixwînin dibistana bixemlînin guh bidin mamostê xwe jîr û zane bimînin zanîn mûma welata rûniya rojhilata pêş dixê şagirtê xwe her libanî dimînin

Meşk carkê ew carkê çira çêkirina çawa tê çira tê çêkirin çawa meşk tê çêkirin çi jî hebû yanî mebista te jê çi bû te ev te yek bi yek bi nav dikir ji filan tiştî tê çêkirin û ev ev filan ya ev ev e ev navê wê te hemû tişt diyar dikir û te çawa tê çêkirin ya tevlên jî min dît Çi mebesta te? Dixwazî çi peyamê bigihênî di vî vîdyo xwe de, di vî karê xwe de? Dixwazî çi peyamê bigihênî? Rastî rastî perestine perestine tiştê meyikevin. Her tiştê ku dijmin dixwest veşêrî û perde windabûnê bi ser dake bi rastî ê min mixwest ez wa hilênim. Ev ne min berê nivîsandibûn ew jî bi kaxezna ez de min vîsan dibûn vê talî ez vegeram li wana û bi rastî min li ser înternetê wana şopand min xwest ez ez vana bikime vîdeo divê demê de weke gotê zanîn kesê ku temaşe dikin li vîdeo li YouTube'a û li li va elavêra gihandinê bi rastî bêhtirin ji kesê ku dixwînin Vêce dema min kire weke vîdeo ev mebesta min jê got ev ev elev bimênin werine parastiniyek jî û ya dîtir bighine bighine gel bêhtirîn kes ji êgo dişopênin. Min tiştê çêkirî min ser tevnê çêkiriye rastî min tevin weke tab derzî vekiriye min her tiştê girêdayî bi tevnê ve min çêkiriye û erê û her wiha min ser çirayê çêkiriye. Proje werî înşallah niha ku Xwedê hez kê em ê ser meşkê meşkek me heval nem amade kiriye meşk û sexme û her tiştê wêne înşallah em ê ji we re ser vîdyokî dew keyênin ku Xwedê hez kê. Vijê bêjim te meşk ji ku aniya? Meşk rastî nem anî ew heval ne min ji Kurdistanê ji başûrî Kurdistanê hene ewa ne meşk anî bû rastî nêzîk ez ê vîdeokî xweş ser wê meşkê çêkim inşallah bê çawa me nîvişk ji devê meşkê derdixist û me direvand û me baz dida çawa nîvişk ser dew diket çilo meşk çêt kirin ev ev gemar û nişûk û ev tiştê hay êgo di meşkê pêk anîn heta ew eyarê hat dikirine meşk û dibû amade ji bo çêkirina dew û çilo ew bi nîvişgêha paş re me Kelan dibû rûn ev rûnê me yê kurdî çilo me dihlandin ji wî ew rûnê kurdî çilo di hîz de diveşa hîz dimistkirin ez ê vê tevî inşallah di vîdyokî xweş de çêkim paşerojî. Hîz jî ez ew jî eyarê heywana ye belkî biçûktir tê ye ew rûnd xist nêde. Tê bîne ma kes ev bidî dayikê me meşk çêt kirin û dewt keyandin û em ser pevd çû. Erê meşk meşk ew meşk û ez behwer dikim meşk ew ne ji eyarê bizna ne yan ji ê mehane. Meşk û ev ya dew bû hîz a hilandina rû bû rûn bû

Xwedê mamoste Nu'man her me guhdarî bike wez'î gelkî îşev zehmet a. Rê ez behwer dikim mamoste Nu'man ew jî yekî wek em evîndarê xwe goşt e. Silav û rêz bo wî û hemî bo. Gelek silav ji birê ziwaran. Mamoste tu di mala xwe de roja îro bi zarokê xwe re tu dixwazê wî çikî ji war be yanî wî wê wê wê û ew derfeta ji te re hatî Çawa tu di mal de ji ber vê xwe rehma Xwedê lê bê ji birakê xwe ji pirtûkxaneya di mal de te gihayî vî astî tu wî tişî zarokê xwe diqedimênî xwedê wa yani wa fêr bikê wî tişî bigihênî wa yani ev nifşê me nû werê ji bo ji me pêşketîtir bê di vî di vî awayî de Belê rastî şerek îro di navbera di navbera me weke me libat û di navbera zimanê ê ê îngilîzî de heye. Em em em weke şerekî û xebatekê dikin rojane ku em karî bin zimanê zarokê xwe biparêzin Li malê em bûa re kurdî biaxivin, em bûa re keltorê kurdî ji wa re bêjin, çîrokê kurdî her şev her şev çi ez bim çi hevjînan bê em çîrokê kurdî ji wa re dibêjin, em em behsa kevnetorê dikin, behsa welatê xwe dikin, em hêjekirina welat dixine dilê we de. Em hewl didin ku ew çîk bin. Rastî şerekî mezin heye di navbera îngilîzî û zimanê kurdî de. Em hêvîdar in ku em karî bin Tiştê bav û kare bigihêne wan ew, ew jî hilgêrin û rokê roja vegerine welatê xwe û azad bikin inşallah. Belê em jî gelkî hewl didin diriya va bernameyê xwe re, va çalakiyê xwe, va qenala Peyk TV ve ku em karibin ew hijêkirina ziman em bikin, bigihêne welatiyê xwe, em alîkariyê bi war bikin, em zaro yani zarokê xwe fêr bikin wê gelek bername ser wê jî hebin di rojê pêş de tê helbesteke me xweyînî mîl tehsîn Erê belê em ê helbesteke dî inşallah em naxwan zegelkî biwestînin ji ber rewşatê tenduristî îrom îrom amade me ji her rêkê helbest bi navê dara jînê

Şeva tarî ji asmana wê teyrikê wê wek teyrekî ber bi jor çê, roj wê dîsa xwe derînê, kevoka me yî sipî dîsa periye li bayê sibêxa wê hêlîna xwe avaka ser şaxikê darajînê, tenê li dar wê bimînin Ke serê dayike reben bêdengiya şevatarî bi îskê xwe wêçirînê bi îskê xwe wêçirîn. Spas. Gelek spas, dest û hestê te xweş bên. Em gelekî spasiya te dikin mamoste got îro mêvanî me bûyî. Yanî em gelekî gelekî bi rastî kêfxweş in bi ciwanê weke te ku kar dikin dixebit li ser xwe û û dixwazin xwe pêş bixin û civaka xwe pêş bixin û dilêşê welatê xwe ne, dilêşê doza xwe ne, dilêşê gelê xwe ne, yanî hewl didê ku kultura kurdî, wêjeya kurdî biparêzê û pêş xê gelek spas ji te re. Dawiyê de berî em bernameya xwe bi dawî bikin. Tu tiştek hebe dixwazê bêjî, piştî xalî ke weke bêjî hebe. Rastî rastî ez Spasiya te cenabê te dikim spasiya karmendê Peyv TV ez bi hêvî me ev kenal serkevî cihkî berferah di nav Kurda di her çar parça bigirî ez bi hêvî me em em weka weka kesayetî ji vê tirsa xwe em derkevin û em mirokê xwe bibînin laş û kelaş em li warê xwe dijîn warekî serhildayî û serketî